işinden çetleşdirdiler. Tak-tak pensiýa çykypdy, şonda-da ýene işinden çetleşdirip, häzir doly ýagdaýda işlänok öýde. Kakam
Dogry ýola düş, janym oglum. Hoşmy, ýamanlaryň yzyndan ýüreme, adamlaryň badyna girme, gepe gitme. Ine, men häzir otpuska çykyp, şu neçe ýyldan bäri topladypdy, şu banýanyň üstüne ýykylyp ýatansoň, şonuň artyr oturypman. Meniň kemçiligim ýok, sen pul koýbermeseňem men oňardyraman şo zatlary. Hemme zat gelniçek hemme zat ýagşy bolady. Dogry ýola düş janym oglum. Sen öýlendireme şoňa çenli banýany oňaryn dedim. Toplan pulum indi şoňa sowamanada oňardyraman. Hemme zady aç-açallyk edemen. Gel janym oglum. Ikisi äkidse bir klasda okady ikisi. Kişem bilen ýeter-ýetmez ýetim edim. Neme kemi bolsa bolnisada işleýmen. Kemsiz bakdym. Bir zat ilden kem bolmasyn dedim. Bir zat alaman dese alyp berdim. Iýmen degen zadyny bişirip berdim. On ýyl atamyň öýünde boldum. Durmuşym bozulansoň, on ýyldan soň Bärgä göçüp geldim. Etrabyň özüne jaý alyp, atam jaý alyp berip soň öldi. Bir däm ine kem zady bolan ýok şunuň. Hiç zatsyz, näme dese bir aýlygymda muňa zat alyp berdim, bir aýlygymda muňa zat alyp berdim. Şulary kemsiz-közsüz ketdeltirdim. Ýok, kepigem köweren ýok. Kepik köweri bolsa hem haý toprakdan daş bolsun diýdi. Suda okuw gutaryly meni ensin suda gidemen diýdi. Gyzymy saklap şony köwerdüm. Özüm ýanynda bile gitdim. Özüm ýanynda bile gitdim. Ýykylyp geldi birinji ekzamenden. Ýykylsa hem ha bu ýyl bolmasa bu ýyl bolar diýdim. Şo ony gutaransoň soň atasynyň ýanyna gitdi bu. Okuw Sançe meniň ýanymda kepderde namaz okap oturandyr. Birine gulak goýsa, birine gulak goýmady. Şonda hem men geçirdim şüni. Nämş etseýem geçirdim. Neme zat etsem üstüni ýapdym. Meň nämş etsem hemme zadyny geçirdim. Sebäbi meň ýeke-täk oglum-a ol. Şu Şöhrat owadandan Seýdide ýaşytdy. Başga aýal aldy. Şonda hem şo ýana gitdi şo. Baryp şo jeýde gertek wagt berseler gepe gidip, şo jeýden oturyp, enem bilen oturyp mandat maňa telefonam etdirdi. Şonda gitdi. Şonda hem men geçirdim ýene geldi ýanyma. Ýene geldi men olar men bakyp bilmemiş dep geldi ýene men kabul etdim şony ýenem karadym hoş dedim ine birinji listeye okatdym soň şaržodaki şony hem men ýene okadyp eline laborant diplomyny alyp geldim bir ýyl on aý ýene şonda gitdim neme bolsa hemmesini ýapdym nirde puly karz eden bolsa karzyny üzdüm bolniçada işlap mazotpuskada dur dursun eneňi. Birde naçar doganyň gyzy ýatdan çykarma. Öz beren süýdümden halaly men. Sen dogry ýola düş, hiç kimsiz galasan. Meňem hemme zadyňy hem geçiremen, sen dogry ýola düşseň boldy. Meni nebş etseňem hemme zadyňy hem geçemen, ötünç sory men senden. Sen dogry ýola düş dany öz ýurduňa gaýdyp gel. Men boş bu zatlara ne bir şey etseňem, pul bermeseňem, hiç zat etmeseňem meni dogry sagalany egerseň boldy da oturardym. Men seniň bilen gepleşip bilmedim köpden beri. Şonuň üçin ine şu Şatlyk oglumy nomerini tapyp şo interwýu goýberadiler göret dediler. Şonuň üçin şoň nomerini alyp az şundan interwýu berip oturypman. Sen hiç doganyňy, garyndaşyňy, ata-eneňi ýatdan çykarma, janym oglum. Içimi ýakma, daş-töwerekde meni masgara etme. Men ýüregimden aýdyp oturypman. Meni hiç kim zorlagan ýok. Men niçe günden bäri hiç kime hiç zat aýdyp bilem ýok. Ahyrynam bir ýol tapdym. Aýdyp oturypman men seňe. Hemmämizem seniň näme dogry ýola düşmegiňi arzuw edip oturypman. Gije-gündiz Hudaga dileg edemen, Allaga. Men seni öýlendirmek arzuwlarym bardy.